Matteus Grasso miegħi fl-istudio issa kif inti hi? Tajjeb ħafna, thank you tal-istedina. Thank you talli tiġi u tkompli teduka lin-nies. Mm. Il-bieraħ kombinazzjoni jaqas temmen inti tidħol feles. Eżatt. Il-bieraħ kelli psikoterapista Emma Beck u bdiet titkellem fuq il-menopawza. U naf li llum inti ġejt ippreparat biex titkellem fuq il-menopawza u d-dieta. Ekku. Mela. Menopawza u x-xaħam.
f'idejk. Ħafna jaħsbu jew jibżgħu illi għax daħlu fil-menopawża daqshekk. Ħa jiħxienu. Bilfors, m'hemmx għażla oħra. Jiġifieri dik mitt?
Ehm, skont, huwa dejjem, kif ngħidu, x'tagħmel, illi ħa jħollu jorbot. Imma ħa nibdew bil-mod. Mela, meta aħna nidħlu fil-menopawża, jibda jilgħab dak li jgħidulu l-estrogen. Eżatt. Illi jekk jogħla wisq, jekk ikun baxx wisq, it-tnejn isibu li jikkontribwixxi għal żieda fix-xaħam. Sewwa. Illi meta mara tidħol fil-menopawża, dak ix-xaħam, hemm aktar ċans li jibda jinġema' madwar iż-żaqq milli postijiet oħrajn. Mela dik l-ewwel qabel kollox. Hemm tendenza li minħabba hot flashes u fatturi oħrajn dak li jkun ma jorqodx sew jew ma jorqodx biżżejjed. Hemm ukoll tendenza illi b'mod naturali nibdew nitilfu ċertu muscle tone għax nibdew nixjieħu, ejja nsejħulha dik il-kelma, tajjeb, nikbru, Il-propja kelma adattata. Ma naħmilhiex dik il-kelma. Għandek raġun. U mbagħad hemm fattur ieħor, illi dak li jkun jista' jkun li jiġi aktar insulin resistant, resistenti għall-insulina. Sewwa. U ħa narawhom naqra kollha kemm huma u naraw x'nistgħu nagħmlu fuqhom. Proset. Ħa nibda mill-aħħar waħda għax l-iktar waħda tkun friska f'moħħi, taf kif jien. Insomma, mela, biex aħna kemm jista' jkun nirriversjawha dil-problema, li nkunu reżistenti għall-insulina. Sewwa. L-ewwel qabel kollox hemm il-ħabib tagħna l-intermittent fasting, is-sawm, illi sab li għandu dirett, impatt dirett fuq dil-famuża insulina. Mela aħna, fuq parir dejjem tat-tabib, jekk pereżempju nieħdu l-mediċina bħala, nieħdu l-insulina bħala mediċina, jekk għandna history ta' eating disorders, jekk pereżempju hemm fatturi oħrajn bħal ilha b'ħafna zokkor, dejjem nieħdu parir mediku. Imma, għall-maġġoranza l-kbira tan-nies, dan il-fasting li aħna ngħidu isma' jien ħa nagħmel, bejn wieħed u ieħor, sittax-il siegħa konsekuttivi, inkluż il-lejl, mela tmienja minnhom suppost inkunu reqdin, ħa ngħaqqadha ma' wieħed mill-punti li semmejna, illi meta mara tkun għaddejja minn dawn il-hot flashes għax ma torqodx biżżejjed, meta aħna ma norqdux biżżejjed l-għada jkollna aktar ġuħ, ikollna inqas, Determinazzjoni biex niċċaqalqu, aktar forsi mmorru għall-fridge biex nedhew, biex niżvugaw, aktar nieħdu kafè, u hemm tendenza li l-kafè iżidlu z-zokkor u l-ħalib, so on and so forth. Mela, diġà lqatna tnejn. L-insulin resistance ħa ngħinuha ħafna bil-fasting. Ukoll importanti ħafna li kif qed ngħidu dal-irqad nippruvaw intejbuh billi forsi anke nsibu ħin biex noqogħdu naqra s-siesta wara nofsinhar. Eżatt. Tajjeb.
Kollox jgħin. Ġifieri mhux bilfors tagħmel tmienja konsekuttivi, l-ideali huwa hekk. Imma anke jekk insibu daw il-power nap. Li ħa jgħin ukoll ħafna għal din l-insulina huwa li nagħżlu ikel li huwa kemm jista' jkun naturali. U li jgħin ukoll aktar minn hekk huwa li dak l-ikel naturali jkun l-aktar ibbażat fuq proteini. Sewwa. Mela dik il-mara li tixtieq tibqa' b'figura tajba, li żżomm ix-xaħam baxx waqt li żżomm it-toning tagħha jew iżżidu, trid tmur idealment għal ikel bħal ħut, laħam abjad, laħam aħmar, bajd, Greek yogurt. Ħa naqtgħu l-carbs jiġifieri. Mhux as such, qed nagħfsu għalissa. Iktar fuq protein. Aktar fuq protein. Sewwa.
Għax dak ħa jgħin ħafna.
Imbagħad fejn jidħol il-carbs, l-aħjar li nġibuh huwa minn dak li jgħidulhom fibrous carbs. Carbohydrates li jtik numru mhux ħażin ta' fibra. Sewwa. Fosthom il-ħaxix.
U hemm spectrum kbir ta' ħaxix li nistgħu nvarjaw minn ikla għall-oħra, minn ġurnata għall-oħra. Dak il-fiber ħa jgħinha ħafna wkoll, speċjalment anke għal dik il-mara li tkun għaddejja mill-menopawża. Issa, fattur ieħor importanti huwa l-exercise li nagħmlu. Mela, jekk tikkumpara żewġ persuni li t-tnejn forsi daħlu fil-menopawża, ħa nivvinta numru, ejja ngħidu t-tnejn għandhom 60 sena. Persuna li tkun attiva u persuna li le, tara li hemm baħar bejniethom jikkumbatti diġà. Issa llum 60 mhuwiex persuna kbira, tajjeb? Imma jekk tara persuna li huwa fit, li huwa atletiku, u persuna illi ma tantx tiċċaqlaq, tara Differenza mhux biss fid-dehra imma anke fil-ġilda, fl-enerġija ta' dak li jkun, u dan kollox ħa jerġa' jġib lill-oħra. U aħna nissuġġerixxu dejjem xi ħaġa sempliċi, nofsija kollox, imqar darbtej, idealment tlieta jew erbgħa fil-ġimgħa, illi fihom jekk jista' jkun ħa nħaddmu l-muskoli kollha ta' ġisimna, speċjalment il-muskoli l-kbar. Jiena,
anke lbieraħ, u nħobb ngħidha ħafna, din l-idea, l-impressjoni li għandna li għax il-mara għaddejja mill-menopawża issa spiċċat, vera ddejjaqni. Fil-fatt, jekk inti tisma' l-kelma menopawża, pause, sakemm il-mara tagħmel transition, aħna l-bniedem jinbidel. You pause. Imbagħad terġa' tadatta, għax ovvjament inti mill-adoloxxenza, minn tifel ħa ssir youth, minn żagħżugħ imbagħad issir adult. Issa l-menopawża ħa tagħmel pause sakemm inti tagħmel din it-tranżizzjoni, issib l-affarijiet li huma tajbin għalik u terġa' tirregola lilek innifsek u terġa' tafas play. Bħalma kienet il-pandemija, il-menopawża tista' tkun dik il-pawża. Eżatt. Tajjeb illi dak li jkun jgħid, x'nista' nagħmel aħjar minn issa 'l quddiem? Daqshekk hu. Kemm hawn individwi, kumpaniji illi. Għax għaddew milli għaddew mill-pandemija, tant irristrutturaw u tejbu affarijiet illi llum qegħdin aktar b'saħħithom milli kienu fl-2019. Sewwa. Jiġifieri, u din il-menopawża se tkun l-istess. Jekk tgħid, ħa nara sew x'jiena nagħmel jien. Fejn qed nintelaq, pereżempju. Vera. Fejn għandi tendenza illi m'iniex qed niekol ikel sew. Fejn, pereżempju, qed indum nara t-television jew nagħmel, jew intektek fuq il-mobile u qed itlifli mill-irqad. Hekk hu. X'nista' nagħmel aħjar biex. Daqshekk hu. Kemm waqt il-menopawża u speċjalment warajha. Noħroġ minnha flying colours. Jiena bħal kulħadd noqgħod inqalleb fuq l-internet u ġieli joqogħdu jitilgħu dawn il dawn ir-riklami tal tad-dieti tal-questionnaire li tagħmel online. U jkollok il-figura tal-mara bl-etajiet u l-intermittent fasting kif isir iktar ma tikber. Dik tgħallem jew le? Jiġifieri li tbiddel il-ħin tal-intermittent fasting. Mela, da dejjem ikun hemm min anke joħroġ b'ideat differenti. In ġenerali, ħa npoġġuha hekk, illi huwa rakkomandat li idealment nagħmlu sittax-il siegħa konsekuttivi. Iktar ma' persuna u qribhom dawk, iktar aħjar. U għalfejn sittax-il siegħa jiena personalment togħġobni l-aktar? Għax qed tħallilek numru ta' sigħat li huma tmienja, illi fihom imbagħad ħa tiekol dak l-ikel li għandek bżonn għall-ġurnata. Għax ma nafx inti, imma jien jekk ma niekolx biżżejjed, ħa nkun qed inħossni li, U le, qosok bla enerġija. Indum ak, eżatt, bla enerġija, qed indum iktar biex jgħaddi l-iqtugħ ta' laħam, u ma jkollokx kważi aptit tagħmel affarijiet oħrajn ta' kuljum. Allura dawk it-tmien sigħat huma importanti biex fihom idaħħal żewġ, tlieta ikliet illi tak biżżejjed vitamini, kaloriji u enerġija għall-ġurnata, dakinhar stess u anke għall-għada, ħalli inti tkompli b'dik b'dik il-schedule, ir-rutina li tgħid sittax-il siegħa. Sajjem? Mela qed nieħu ilma? Kafè iswed, te iswed, allura dejjem bla ħalib u bla zokkor, l-ilma jista' jkun still jew sparkling, nista' anke nagħmel xi te organiku, tajjeb, u mbagħad fil-ħin li ħa niekol, ħa niekol li għandi niekol. Dan għal min irid joqgħod jagħmel it-trial and error id-dar, qed jisma' lilek, imma mbagħad jekk tridu tħaffu l-proċess, morru għand min jifhem. Jagħmlilkom pakkett tailor made isibu kollox lest u inti timxi fuq għax ħafna minna, dik li jaqtgħu qalbna, naqtgħu qalbna Matteo sibtha tgħid, X'illi mniegħel se nsajjar, aqqas naf minn fejn ħa nibda, niftaħ il-fridge, x'ħa nixtri, mela inti tmur isib kollox lest, int u karta, ara għandek din il-meal u hu chicken jew, u inti tippjana għall-ġimgħa sħiħa. U plus Ħażet miegħek skużani Steph, illum tant hawn servizzi li anke jwasslulek l-ikel id-dar. Ħafna. Veru verissmu. Għandek l-għażla. Veru. Tista' jagħżlulek id-dar u tiekol minnu. Mela kif għandek coach għall-exercises, kif għandek nutritionist għad-dieta, għandek min anke jwassalek l-ikel id-dar, illum hi raġuni ta' tieħu l-inizjattiva, tieħu l-azzjoni. Għax jekk għal dak li jkun vera hija issue jew hija problema, Naraw x'ħa nagħmlu. Għal min huwa indifferenti, mhux ħa jara progress, anzi ċ-ċans ikun li jibqa' sejjer lura, għax il-bniedem qatt ma jgħid, jiena qiegħed hawn u ħa nibqa' kif jien. Jew 'il quddiem jew lura ħa mmorru. U għal dik il-mara li għandha familja u għandha t-tfal, il-dieta tkun ibbażata fuq healthy eating, jiġifieri m'għandekx problema biex iżżomm l-istess dieta bilanċjata għall-familja kollha, għax ħa jieklu tajjeb żgur. U. Dik dejjem, u dejjem għandek dik, dawk il-ftit persuni li jgħidulek, hu le, ikel healthy. Però. Anke jekk inti qed tagħmel għalik u forsi għall-partner tiegħek u għal xi ħadd mit-tfal, u għal xi tifel tifla oħra trid tagħmlu naqra differenti, min ħa jiekol minn dak il-healthy ħa jgawdi, naturalment, imbagħad biż-żmien kollox ħa jindergħa, ġifieri, jiena niftakar ommi kienet kienet tagħmilli l-platt, dak li kelli ma nħobbx kienet tgħidli ibda bih u spiċċa bl-iktar togħma li togħġbok. Mela pereżempju kienet tagħmilli naf il-ħaxix, il-laħam u l-patata. Kont nibda mill-ħaxix għax laqas li kien joġobni, bat il-patata nispiċċa bil-laħam. Kont nispiċċa b'togħma tajba, ġifieri. U llum nirringrazzja. Ekku, per eżempju, ermijak il-bieraħ taf xamilt? Għamilt biċċa ehm, salamun, igriljajta fil-forn, u mbagħad għamilt ehm, sodda ta' ħass. Proset.
Bajtibes, ġviri, u tintela u tibda tgħid għax ħafna nis mela. jgħidulek dan ikel tal-asafar. Ma ma jkunu veru xejn, eh? tinfaqa u tinfaqa tajjeb iġifieri u tħossok sodisfat li kilt sew. U mhux tibqa' bloated, ċertu ikel iżommok. bloated. Hawn ħafna- Importanti li nixorbu wkoll, Matteo, issa. Mija fil-mija, hawn ħafna termini li wasal iż-żmien neħilsu minnhom. Daqshekk. Dak ikel tal-għasafar, dak ma jimlinix, jiena neħxien bl-ilma, dawn kollha ħmerijiet, tajjeb. Min ma Naqbel jikolx miegħek. bħall-għasafar, ejja nużaw dik il-kelma, ikunu normalment xi persuni li żejjed, tajjeb, jiġifieri aħjar tikol t'għasfur Milli tieku għal tlett min-nies, ħa npoġġuha hekk. L-ilma huwa fundamentali u għalhekk dak hu s-sabiħ tas-sawm, illi inti f'dawk it-tmien sigħat li m'intix qed tiekol hija l-opportunità biex inti tixrob għax l-ilma ħa jimlik, l-ilma ħa jtik is-saħħa, l-ilma ħa jżommok għaddej, ħa jħallik ikkonċentrata fuq dak li qed tagħmel, m'għandekx għalfejn tiekol. Hawn min jgħidlek, kif ħa twassal il-ġurnata jekk ma tikolx filgħodu? Ħmerija, babaw. Għax meta l-ġisem jiekol, joqgħod jikkonċentra biex jiddiġisti dak l-ikel. Jekk inti qed tikkonċentra fuq li qed tagħmel, Knowing illi mbagħad ħa tiekol wara, il-ġisem meta kilt imbagħad ħa jiffoka fuq dak l-ikel. Għax m'għandekx riżorsi oħra biex toqgħod tiffoka biex taħdem. Mela inti fil-ħin li għandek taħdem ħa taħdem idealment tkun sajjem, meta wasal il-ħin li tiekol tiekol u mbagħad wara tieħu naqra break. Proset hi bħal dejjem. Prosit lilek. Thank you lilkom.
Tkun magħna fil-ġimgħat li ġejjin hekk Alla jrid, nixtieqlek il-Lejt it-Tajjeb għax issa